Salam mähriban doganlar, eziz ildeşler, gadyrdan tomaşaçylar! Türkmenim kanalynda gepleşiklerimize biraz arakesme beripdik, tomusky dynç alyşlar, saglyk ýagdaýlary sebäpli. Täze hujuw bilen, täze güýç bilen täze döwre, täze formatda täze gepleşiklerimize başlasak diýip taýýarlyk görüp ýördük. Ýöne Şu gün bir gynançly habar gelip gowuşdy. Türkmenim kanalynda Timur Serkerde lakamy bilen çykyş edip başlan aktiwistimiz, egindeşimiz, dostumyz, ýoldaşymyz, syrdaşymyz Myratgeldi Döwletow, özi harby hünärmen, Russiýa Federasiýasynyň Omsk şäherinde ýaşaýardy. Köp wagtdan bäri rak keseline uçrap, ejir çekýärdi. Soňky wagtlar işindenem birazjyk daşlaşyp, bar güýji bilen şol ömrümiň soňky günlerini oppozisiýa işlerine berjek diýip, şeýdip karara geldi. Biz Myratgeldi Döwletow Timur serkerde bilen umuman häzir şu oppozisiýadaky göreş meýdanyndaky adamlar hasaba alaňda iň köp işleşen, iň köp aňyrdan bäri tanaýan biri höküminde men Allajan iman baýlygyny bersin diýýän. Päk ýürekli oglandy, yhlasly oglandy. Hatda biz Türkiýeden gaýtmankak, şol Türkiýeden duýdansyzlykda biz Türkiýäni terk etmeli bolduk, abanýan howplar sebäpli. Şol bize aýtman Türkiýä göçjek bolup biziň ýanymyza göçüp gelip bilelikde işläp egin egne berip göreşmek planlary bardy şoňa taýýarlanyp ýör ekeni aslynda özi. Biz Timur serkerde bilen Gaty köp ýyldan bäri tanyşýas. Timur serkerde bilen biziň biz nähili tanyşdyk? Timur serkerde bilen men Türkiýäniň döwlet teleradiogurammasynda işleýän döwürlerimde biz iki müňünji ýyllarda tanyşdyk. Timur serkerdäň özi Türkiýede harby ugurdan okan. Soň Kazanda-da okan, Russiýa Federasiýasynda-da özi Hakyky gowy harby hünärmen özi. Timur serkerde Omsk şäherinde ýaşaýardy. Men bir iki gezek ýanyna baryp gaýtdym. Awy öýünde myhman boldum. Allah rahmet eýlesin. Timur serkerde näme etdi? Timur serkerde kim diýlende, Timur serkerde hemişe türkmeniň agzybirligi üçin aladeden göreşen oglan. Bilşiňiz ýaly, Timur Serkerdäň haýyşy esasynda biz Myrat Gurbanow bilen bir tanyşlyk, söhbetdeşlik diýen ýaly, şolar ýalakay, bir ýagdaý bolupdy. Ondan öň Çemen öreni tanyşdyran, umuman, Erkin sesiň ýolbaşçysy, alyp baryjysy, eýesi şol Kämil il begi bilen aralarynda dawa bolanda, Çemen öre, onnoň şoň töweregindäkiler bilen islesek, islemesek, bizem şol dawa-jenjele goşulmaly bolduk. Erkin ses toparynda bolamyzsoň, bile işleşemizsoň, düşünişjek bolduk, aýyl-saýyl etjek bolduk. Şonda dawa-jenjeliň çözülmeginde, taraplaň biri-birini has gowy içgin tanamagynda Biri-biri bilen gowy düşünişmeginde Timur serkerde gaty uly rol oýnady. Timur serkerde şu soňky iki-üç ýyllykdaky wirtual älemdäki hereketleň köpüsinde gaty uly goşandy boldy Timur serkerdäň. Ýatan ýeri ýagty bolsun, jaýy jennetden bolsun. Türkmeniýa birleşen topary bolsun, Hak bileleşigi bolsun, esasanam Hak bileleşiginiň döredilmeginde bu wirtual soňky çykan hereketler, toparlar, gürrüňlerden öňem biz Timur Serkerdäwi bilen bilelikde Dünýä Türkmenleri üçin işleşip gelýäs. Timur serkerde gaty köp türkmen oglan-gyzlarynyň okuwa ýerleşmegine, okap ýörenleň okuw problemalaryny çözmeginde, köp dürli ýurtlarda, dürli ýerlerde çykgynsyz ýagdaýda galan türkmenleň problemalaryny çözüp bermekde, ýolda galanlaň derdine derman, çäre tapmakda gaty köp aktiw biziň bilen bile hereket eden şular ýalaka bir aktiwistdi Timur Serkerde. Şoň üçin Timur Serkerde özüniň gysga ömründe hakykatdanam gaty köp ýagşylyk etdi, gaty köp türkmene peýdaly işler etdi. Diňe bir kameraň öňünde däl, kameraň arkasynda gaty köp. Şoň üçin meň özüm içgin ýakyndan tanaýan. Gaty howlukdy. Internetdäki, ýutubdaky şu çykyşlara meň goşulmagymy islän iki sany adamdan biri, biri Erkin sesdäki Şol Kämil Ilbegi garyndaşymyz, biram şu Timur serkerde garyndaşymyz ikisi şolaň gyssamagy bilen men goşuldym şol işlere. Aslynda biz başgaça, başga formatda biz göreşimize dowam edip gelýärdik, işlerimize dowam edip gelýärdik. Şolar ýalyky, soň bilşiňiz ýaly Timur serkerde bu DGT toparyna has ýakynlaşdy. Şolaryň kanalynda çykyş edip başlady. Her kimiň öz ýoly, her kimiň öz kabul edýän karary. Biz hiç wagt öýkeleşmedik, göwne degişmedik. Onlarça ýyldan bäri tanap gelýäris, on iki ýyl, on üç ýyl ýaly. Biri-birimize gaharlanýan wagtymyz boldy, zat etdi, ýöne şonda-da biz aga-ini höküminde hemişe salama, selige, doganlyga, ýagşylyga hemişe ýol goýup geldik. Şolar ýalyky biziň aramyzda aragatnaşyk bardy, özi bilen bile. Gynansagam, şu Mamaryy biz internetden öwrendik. Işlere-de arakesme beremizden soň, köp zatdan elimizi, aýagymyzy çekip, şular ýalyky ýagdaýdakak duýuşum habary eşitdik. Şoň üçin diňe bir Döwlet Baýhanyň adyndan bir köne dostunyň adyndan däl, Hak bileleşiginiň adyndan, Dünýä Türkmenleri Hereketiniň adyndan, şeýle-de Bütin il-gün bähbitli işlere goşant goşýan, şonda rol alýan aktiwistleriň, intelligensiýaň wekilleriniň, göreşijileriň hemmesiniň bilelikde agzybirlikde emele getiren Türkmen hereketi atly birleşen halk frontunyň, oppozisiýa güýçleriniň birleşiginiň adyndan bir metbugat sekretary höküminde Men Myratgeldi Döwletowyň maşgalasyna, dogan-garyndaşlaryna, tanyş-bilişlerine, Omskdaky türkmen diaspora hemmesine çuňňur duýgudaşlyk bildirýän, uly gynanç bildirýän. Gyzy ýarasyn, ýatan ýeri ýagty bolsun. Timur Serkerde ýaly gerçek goç ýigitlerimiz köp bolsun. Ýeri, öwezi doldurylyp boljak biri däl. Gynansagam ir gitdi. Çuňňur gynanç bildirýäs. Mähriban doganlar, bu günki gün hemmämiz bir ildeş höküminde, ýürekdeş höküminde ähli bilýän doga-dileglerimizi edeliň ýatan ýeri ýagty bolsun Allajan iman baýlygyny bersin galan hossarlaryna çagajyklaryna oňa bermedik ömrüni bersin ýatan ýeri ýagty bolsun Timur serkerde ir gitdiň munyň bolmady dost ýatan ýeriň ýagty bolsun görjeň gowy bolsun. Hemmäňiziň başyňyz sag, başyňyz dik bolsun mähriban doganlar, yzy ýarasyn, Allah rahmet eýlesin.